וואס ליידער ליידער א שרעקליכע מחלה אויף זיין פון קאפ ביז פיס, וואס ס'קומט אים ארויס מכות און מחלות און ס'ווערט אינפעקשאנס, ס'שיילט אים די הויט, האט יסורים דערפון. ער ליידט א שווערע סקין קאנדישאן, ער האט געטרייט אלע דאקטוירים מיט אלע מיני קרימס מיט מעדעסינס מיט וואס ער האט אלעס און ליידער גארנישט האט נישט געארבעט, ער האט זיך זייער געמוטשעט, ער פארציילט מיר איינמאל, אז א געוויסע דאקטער האט אים פארציילט אז ס'איז דא א געוויסע פלאץ אין די וועלט וואס מען קען אהין פארן, מען דארף דארט זיין פאר א חודש, די קליימעט, די לופט אין יענע פלאץ, און זיי האבן אזא ריהעב פלאץ ווי מען וואוינט פאר א גאנצע חודש, מען קען נישט אוועקגיין פון דארטן, מען עסט נאר געוויסע עסן וואס טריקענען די הויט, און עס איז דא אלע סארטן בעדער מיט מינערעלס, זיצנדיג א חודש דארטן איז דא א גרויסע טשענס בעזרת השם וועט דאס געזונט ווערן. ער פארציילט עס מיך און ער זאגט מיך איך בין נישט גרייט צו פארן, כ'האב מברר געווען אויף יענע פלאץ ווי דאס איז, ס'איז נישט דא קיין אידן אפאר הונדערט מייל ארום דעם פלאץ. כשר עסן גייען זיי מיר לאזן ברענגען, און עס איז ריין אויסגעהאלטן און צניעות, מענער זענען א עקסטערע פלאץ, די חלק איז נישט די פראבלעם, אבער זיין אליין צווישן גוים פאר דרייסיג טעג, די נסיונות, די שוועריקייטן, ווי מעג איך טון אזא זאך? אה, איך האב יסורים? נו, איך בין גרייט צו האבן יסורים פאר'ן אייבערשטן, איך בין גרייט זיך צו מוטשענען, איך האלט נישט ביים גיין, מ'דארף זיין שטארק, מ'טאר נישט. האב איך אים געפרעגט, זאג, פאר דיין ווייב שטערט עס נישט דאס וואס דו גייסט אדורך? זאגט זי, זיכער שטערט עס. פאר דיינע קינדער? אוי, זיי שעמען זיך, זיי שעמען זיך צו קומען אין שול מיט מיך אפילו אמאל, ווייל איך זע אויס אזוי, מיין פנים איז נעבעך אזוי פארקרומט אסאך מאל פון די מכות, זאג איך. פיין, אפשר מעגסטו זיין א שטארקער פאר דיך אז דאס איז מיט דיין ווייב און קינדער. און איך האב אים מסביר געווען, איך האב אים געזאגט נסיונות וואס די אייבערשטער שיקט פאר א מענטש, ווען די אייבערשטער שיקט א מענטש אויף א פלאץ, צו ס'איז פאר פרנסה, צו ס'איז פאר געזונט, די אייבערשטער שיקט דיך אהין, ער האט דיך געגעבן א קאנדישן און נאר דארטן ביסטו יתד דשמיא קענסט דיך היילן, איז די אייבערשטער שיקט דיך דארטן, גייט ער דיך געבן די כוחות, אז דו זאלסט קענען בלייבן שטארק, און נישט נאר בלייבן שטארק, נאר ווערן שטארק. דו וועסט וואקסן פון די נסיונות. א נסיון וואס מען מאכט זיך אליין, אז מען גייט אויף א פלאץ וואו מען דארף נישט גיין, מען טוט זאכן וואס מען דארף נישט טון, אויף דעם בעטן אונז אל תביא עיני לא לידי נסיון, דאס טאר מען נישט, אונז האבן נישט די סייעתא דשמיא, אבער דער אייבערשטער שיקט דיך אהין, דו גייסט נישט דארט ווייל דו ווילסט, דער אייבערשטער שיקט דיך. ברוך השם איז געגאנגען און ברוך השם איז געזונט געווארן. איך האב אים געטראפן אפאר חדשים שפעטער, זאגט ער מיך, איך וויל דיר עפעס זאגן, די מעשה ביי מיר האט זיך נישט געענדיגט אז איך בין געזונט געווארן דארטן, די מעשה האלט נאך אינמיטן געשען, איך האב נישט באקומען קיין אור חדש, א נייע הויט, איך האב באקומען א אור חדש, א נייע ליכטיגקייט, א אור מיט א אלף. ווען איך בין געווען דארטן און איך האב געלעבט א גאנצן צייט אז איך ווייס איך בין דא אלס א שליח פונעם אייבערשטן און איך האב נסיונות וואס די אייבערשטער שיקט מיר, איך בין אברהם אבינו וואס די אייבערשטער שיקט אים נסיונות, כ'האב געפילט אזא קרבת אלקים דארט, מיין דאווענען איז געווען אנדערש, מיין לערנען איז געווען אנדערש, אפילו מיין עסן און שלאפן איז געווען אנדערש, איך בין אינדערהיים יעצט, הלוואי וואלט איך געפילט די זעלבע אור. וואס איך האב געפילט דארט. די קאנעקשאן פון טוהן די רצון השם ווען די באשעפער שיקט, זיין די גיבור ווען די אייבערשטער שיקט עס, דאס מאכט א מענטש שטייגן און וואקסן. און דאס איז איזהו גיבור, הכובש את יצרו וואס די אייבערשטער שיקט אים.